Күзләр, күңел көзгесе. Күзләр, фикер йозагына сүз ачкычы. Җанлы сөйләм, ихлас аралашу, күзгә күз карашып тапшыруында.
Хөрмәтле телевизор караучылар, күзгә-күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Мин аның авторы һәм алып баручысы Зифа Нагаева. Хәерле сәгатьтә дип эндәшәм сезгә, якынрак елышыгыз, кызыклы тапшыру булачак. Гомерләрең кыл өстендә калгач, авырулардан җафа чигеп арыгач, соңгы өмет диеп сиңа килдем. Җиһаннарга тоташ җанны күрдем. Кем икән ул, дисездер. Әйе, безнең якыннар бар, туганнарыбыз бар, газизләребез бар, әти-әниләребез бар, безнең өчен бик күп халык кайгырта. Ләкин сәламәтлек сагында Кайгыртыр, Аллаһы Тәгаләдән кала, мөрәҗәгать итәбез табибларга, бик күп йөрибез, бик сирәкләр, дип әйтер идем мин. Халыкның әнә шул интегү юллары үтә-үтә йөргәннән соң, ата-бабаларыбыз, бабаларыбыз гореф-гадәтләре буенча, кемдер кемгәдер мөрәҗәгать итеп, кемдер әби-сәбигә бара, им-томчыларга юл ала, кемнән дә булса берәр җиңеллек Килмәсме дип, авырулардан азат булыйм дип көннәре хөкем сөрә. Татарстанның Кукмара төбәгендә туып үскән һәм инде бик күп авыртынулардан байтак халыкка азат булырга ярдәм итә килгән, күңеле саф, җаны изге булган Рафик әфәнде Минекаев белән очрашудабыз. Сәлам юлладык, Рафик әфәнде. Хәлләрегез әйбәттер дип Ишетәсе килә үзегездән. Минем Аллага шөкер инде. Чәчәкләр белән әйләндереп алынган шундый махсус бинада рәхәт итеп очрашуда утырабыз һәм сезгә беренчедән рәхмәт әйтәсе килә ризалашкан өчен. Чын-чынында кешенең иң гомернең кадере Алып барып, соңгы көненә кадәр җитештерүче ул саулык, сәламәтлек. Аны сезгә аңлатып торасы түгел. Инде чын-чынында да кемнәрдер ышанып бага, кемнәрдер ышанмый. Ышанабыз шулай ук без табибларга да ышанып барасың. Иң ныгы без ышанабыз Аллаһы Тәгаләбезгә, язмышыбызга ышанабыз. Һәм шулай ук шул ук рәттән кешегә шул бирелгән ышанмаска да. Үзеннән тора. Ышанмаска да мөмкин. Ышанасыңмы, ышанмыйсыңмы, бик күп нәрсәләргә җавап алып булыр бүген дип уйлыймын. Рафик әфәнде, менә бу тоемлау, кешеләргә ярдәм итә алу, дәвалау ысуллары, үзегезнең методика яшьтәнме ул, ата-бабадан килгәнме, тамырларданмы сездә, кайчан шундый көч барын үзегездә сиздегез? Бу хәлгә мин 90, 1991 нче елны Минем сеңлекәш мине бер җиргә укырга чакырды. Бу Киров өлкәсе Вятка Аланы дигән шәһәрдә. Шундый бер укытучы группа җыеп, шушы теманы калкытып чыгарырга. Сеңлекәш чакыргач, инде ул күкләр турында сөйли башлагач, мин үзем дә башта шикләнеп куйдым инде. Кая күкләргә менәсең, нитәсең инде, җирдәге кеше. Мин гади җирдә яшәгән кеше инде. Табигать тирәсендә дә эшләгән кеше инде мин. Урман хуҗалыгында да эшләгән кеше, табигатькә якын кеше. Ну, сеңлекәш әйткәч, бардым. Вятка Аланы шәһәренә бардым. Беренче көннәрне үк безнең укытучы аудиториядәге безне күтәрде күккә. Шунда мин беренчеләрдән булып күтәрелдем. Күзне йомып күтәреләсең. Теге күреп түгел инде, күзе ачык хәлдә түгел инде. Тегендә күтәрелүгә мин Күзне йомган хәлдә булса да бөтен нәрсәне күрдем. Үземә көч биргәннәрен дә белдем. Миңа күтәрелгәч, анда көч бирделәр. Мине тегендә күккә менгәч, ике кеше бик яхшылап каршылап, бер зур кеше янына апардылар, җитәкләп. Мин. Анда аңлашу инде сорау биреп була, аңлый алсаң, аңлап та була. Мин үземчә инде, мине нәрсәгә монда алып килделәр микән, диде. Сорады. Монда миңа каршы килгән зур кеше инде кулында балдак тотып тора иде. Мин үземчә уйладым инде, минем гомердә дә кулга балдак киеп йөргән юк. Бу нәрсәгә балдак миңа бирә микән, дидем мин. Сорау бирдем. Миңа нәрсәгә бирәсез бу балдакны, дидем. Алар аңлатты миңа. Сезгә менә шушы балдак нигезендә көч бирәбез, диделәр. Сез балдакка карап аңа эндәшәсез дә, ул сез әйткән бөтен нәрсәне эшли торган була, диделәр. Әмер була инде бу.
Әмер буламы? Әмер бирелә, шуны эшләргә, булдыра аласың дип. Тегендә балдакны алдым да инде мин, рәхмәт әйттем дә, аннары төштем. Җиргә төштем дә. Хәзер шуннан соң озак та тормый, уже ачылып киттеме. Кешенең бөтен гәүдәләрен теге читтән торып үтә күрә торган сәләткә килдем инде. Ну, күп нәрсәне белә ала торган хәлгә килдем инде. Аннан әкренләп эшләп карарга булдым. Заллар җыя башладым, кешеләр кабул итә башладым. Шуннан китте инде. Ә үзегез менә бу хәлгә килгәнче, шунда укырга баргынчы үзегез соң сез шундый халык табибларына мөрәҗәгать иткән бар идеме? Үзегез ярдәм берәрсеннән ала алган бар идеме? Өстенлек бирә идегезме? Әллә башкаларга бөтенләй катгый рәвештә йөрмәдегез дә, ышанмый да идегезме? Юк, минем ышану түгел, мин бөтенләй аның ише нәрсәгә авырткан да булмады, йөргән дә булмады, больницаларга да йөргән юк. Мин бүгенге көндә дә больницада больничный листлар юк минем. Мин больницаларга йөргән кеше түгел. Димәк, Рафик абый, үз үзегезгә дә сез ярдәм итә аласыз. Дөрес.
Мин әгәр дә үземдә берәр нәрсә булса, мин үземне үзем дәваларга сәләтле кеше. Ә шулай да табиблар э, шундый көн килеп басарга мөмкин, э, менә энергетика көчле булып биреп, табибка мөрәҗәгать итәргә туры килсә, барыбер дә сез аларны хөрмәт белән карыйсызмы сез табибларга? Табиблар ул бит инде сезнең үзегезнең булмышыгыз. Шулай бит инде, менә халык безне караган халык әйтәчәк бит, ничек инде ул, бөтенләй менә табибны өтәреп куеп була, алып куеп була, була торган хәл түгел дип. Үзегез менә ышанмасагыз да, аларга хөрмәт белән карыйсызмы? Мин табибларга ышану дигән нәрсә, ышанам, не то что ышанам инде, табигать ул аларга да ярдәмне бирә, тиешенчә, ну миңа әз генә инде күбрәк итеп биргән инде. Минем сеанслар вакытында врачлар минем ярдәмчеләр булдылар. Мин сеанслар уздырганда, менә монда биле сынган кешеләргә куелган гипсларны врачлар кайчы белән үзләре кисеп салдырып, кешене аякка бастырганны карап торган хәлләр күп булды минем. Мин врачлар белән эшләргә яратам. Наоборот әле, фән белән эшләргә яратам мин үзем дә. Фән булдыра алмый торган нәрсәләрнең күбесе миннән килә. Алар миңа мөрәҗәгать итсә, мин аларга булышырга сәләтле кеше. Димәк, табиблар да сезгә мөрәҗәгать иткәне бар? Күп. Ярдәм тиде дип әйтеп, рәхмәт әйтеп киткәннәре бар? Бар. Бик күп. Э, Ана э, Рафик әфәнде, менә бар күңел белән күрә белүчеләр диләр бит инде төрлесе бар бит инде халыкның әйтәм бит безнең э, теге яклап та телевизор караучылар дөрес аңласыннар ышану ышанмау ниндидер хөрәфәтләргә кемдер бара кемдер саннар белән исәпли бүген кемдер таш сала ул бик күп юнәлештә халыкның менә бу элек-электән калган ниләре Традицияләр буенча яшәгәннәре дә, э, без инде аны максат итеп куймыйбыз. Без без сезнең күңелне дә аңлыйсыбыз килә. Кызыксыну уянды бездә сезнең турында хәбәрдар булгачтын. Сез күз белән күрәсезме, күңел беләнме, кайсы сезнең органнар ярдәм итә менә шушы булдырыр өчен дәвалаучы буларак? Мин эшләгәндә күзне йомып та эшли алам, стена артыннан да эшли алам, кешене күрмичә дә эшли алам, бер дә белмәгән кеше белән дә эшли алам. Ерак чакрымнарга да?
Юк, чакрымнар миңа роль уйнамый. Космонавтның, күк тәшеп йөри торган космонавтның кабыргасы сынган булса, мин аны моннан торып ялгый алам секундлар эчендә. Ә үзегезгә шулай әйткәнегез бармы, Рафик, моны эшләмә, шуны эшләсәң, хәзер шулай булырга мөмкин? Андый нәрсә юк.
Миңа Ходай Тәгалә үзе биргән көчкә, ул мине обсуждать та итми, только ярдәм генә итә. Мин үзем теләгәнчә, ирекле рәвештә, нәрсә телим, шуны эшли алам, кесая. Ә шулай да дәвалау вакытында табиблар да бу ягын булдыра алдым. Кайсыдыр табиб операцияләрдән соң йоклый алмый ятканы бар, безгә әйтмәсәләр дә, дәваланучыларга. Бу җирен дөресрәк эшләмәдем дип. Дәвалау процессында үзегездә үзегезгә тәнкыйть белдергәнегез бармы, Рафик? Син бу җирдә, нишләптер, Дөресрәк булмады түгел микән дип. Минем андый нәрсә була алмый. Шулаймы?
Була алмый, әйе, монда автоматик эшли. Мин кирәк икән автоматикага куя алам кешене. Бер белмәгән кешене, бөтенләй күрмәгән кешене дә автоматикага куйсам, автоматика дәвалый аны, миннән башка да. Алар әйтәләр бит инде, дәвалаучы, менә сезнең кебек халык табибы дип, э, халык үзе биргән исем. Бу теге халык артистлары халык, дәүләт бирә, башка регалияләрне дәүләт күләмендә бирәләр. Монысы инде дәваланучылар халык үзе биргән, аңа без каршы киләлмибез. Ул агым бар һәм һәрбер дәваланган кеше, ка кемнәндер ярдәм алган кеше үзенең дәвалаучысына шундый исемне бирергә, ул хокук бар анарда шундый. Шулай бит, килешәсездер. Ә менә сез ничек дип әйтим, менә чыга дәүләт күләмендә законнар һәммәсе дә. Алдан күрәсезме шуны? Бу эшләнде, бик дөрес булмастыр бит бу, я яки инде артка сүрәр бит дигән әйберләр, тоемлаулар да шулай ук киләме? Тыюнлау түгел инде, закон чыккач, аны законны кабул итмичә булмый. Әгәр дә ул законга туры китермәсәң, яшәп булмый бит инде. Әзрәк кенә инде кысылырга туры килә. Мөмкинчелекләрне чикләргә туры килә. Но эшләү җиңел булмый инде.
Рафик әфәнденең дин белән аралыгы ничек икән, мөнәсәбәте, дип кызыксынучылар булса, безнең телевизор караучылар арасында. Дин ягына килгәндә, минем туры бабай, әнинең әтисе, указлы мулла булган. Аның мәчеткә налог түли алмаган өчен репрессия вакытында атып бетерәләр аны. Аларга җиңел булмаган иде, әниләр ятим калган, әтиләрен атып бетергәннән соң. Менә ул аларны нәрсә дип әйтергә дә белмисең. Аятьләр, сүрәләр укыламы сезнең тарафтан намазлар? Мин андый нәрсәләрне үзем белмим. Мин шуның өчен сорыйм шул. Юк. Кайбер кешегә Мулла нәселеннән булсам да, ул нәрсәне тотмыйм. Но мине йөрткән, минем водитель Зиннур исемле җегет озак еллар районда төп мулла булып торды. Хәзерге көндә дә ул эшен дәвам итә. Минем сеанслардан мулла абыстай булып китүче очраклар күп. Бәләкәй чактан кемдер үзегезгә әйткәне юк идеме, менә шул читтән шундыйрак тоемлаган кешеләр, Син, ниндидер зирәклек бар, аерым бер синдә сәләт булачак, ачылырдыр бер заман, кемдер күрә бит. Әби сәбиләр арасында да бик шундый гына була торганнар иде бит. Әни төшендә әнигә әйткәндә, Синең бу балаң Бүтән төрлерәк була, үзгә бала булачак дигәндә. Ну, ла хәтта кем уйлый инде аны. Бала туа инде, гади бала булып туган инде. Гомерләр уза инде, әниләр, әтиләр мәрхүм инде ми хәзер. Ул, аннан соң бит әти исән вакытта инде мин ачылып киттем, күтәрелеп киттем инде. Хәзер кешеләр белән эшли башладым. И күп. Күп җирләрдә йөреп эшләдем инде кешеләр белән, чит илләрдә күп йөргән кеше инде мин. Кайда ярдәм сорыйлар инде, шунда ярдәм итәм. Миңа кешенең национальносе, байлыгы роль уйнамый. Бүгенге көндә минем җиңә алмый торган авыруларны мин бармаклар белән генә санарлык күбесен җиңдем дип әйтәм. Күбесен җиңдем. Миңа килгән кешене минем беркайчан да борган юк. Теге җавап бирәсе булганга гына күрә кайбер кешегә аңлатам инде. Сезгә ярдәм итә алам дип әйтмим мин аларга, эшләрмен дип кенә әйтәм. Аннары аның барыбер нәтиҗәсе килеп чыга инде. Шикәр авыруын, бик көчле авыру инде, аны беренчелектә җиңеп булмый торган шикәр авыруын да мин өлешчә җиңдем. Ә бармы шундый килеп әйтеп киткәннәре я, яки инде сезгә ишеттергәннәре, төрле кеше бар бит дәваланучылар арасында, менә мин барган идем өмет баглап, менә килеп чыкмады, миңа файдагыз тимәде, дип әйткән кешеләр бармы? Андый кешеләр күп була инде ул. Чөнки ул исемле кеше ерактан күренә. Аны обсуждать итү җайлы, җиңел инде ул. Яхшы атка кала кул тагалар инде. Әйе, кеше үзенең гаебен таный белми ул. Кешенең яшәү рәвеше дөрес булмаса, аңар ярдәм авыр барачак.
Ә, менә бит ничек. Әйе. Димәк, сез көч туплап озатасыз икән аны даваларга, аны, Ул бетерә, аннан, минем ярдәмне бетерә. Ул да яхшы якка юнәлеш бирергә кирәк, сезнең, сез җибәргән Ул эш. үзе үзгәрергә тиеш. Үзе үзгәрмәсә, минем ярдәм авыр барачак. Ул мине обсуждать итә башласа, мине сөйли башласа, ул автоматик эшли туктата алам. Монда бит менә безнең Ходайның барлыгына ышанмаган кешеләр дә, нишләсәләр дә, без Ходай тарафыннан контрольдә кеше, без нәрсә эшлибез, эшләгән эшләр дә, бөтен уйлаган уйлар да безнең тегендә язылып барыла и беркайчан да сызылмый.
Э, менә бар бит инде буыну тортучылар шуннан э, өскерүчеләр бар күз элек электән калган бит алар балалар без бүген генә сөйләп утырган беркем дә безне менә телевизор караучылар әйтә алмый менә чыгып утырганнар икәү ниндидер э, ясап утыралар шундый тапшыру дип инде юк булган ул булачак та бар ул ул әйберләр шунда безгә инде бер ике чаклардан әйтә торганнар кергәндә үк белде менә мин килеп кергә син шул уй белән килгәнсең дип әйтте яки яки борып чыгарды Син миңа ышанып килмәгәнсең, кереп тә торма, дип әйтте, диючеләр дә бар, ишеткән бар. Сез сизәсезме, кеше килгәндә сезгә нинди өмет баглап килгән кешеләр арасыннан чын ышаныч белән кергән, үзегезнең ихатаны атлап, яки киресенчә? Буламы?
Миңа аларны белү бернәрсә дә тормый инде ул. Мин ул вопроска, ул сорауга игътибар итмим просто. Минем теләк, кешегә булышуына ярдәм итү. Бик матур җавап булды, Рафик әфәнде, чөнки дә кеше курка, куркыштан, төрлесен куркуыннан, үзенең куркуыннан, сезгә мөрәҗәгать итә килгәндә, ул бүтән нәргә барса да шул шундый табибларга, уйланганда куркыта, куркыганда шикләнү барлыкка килә, әллә дөрес киләм, әллә дөрес килмим, фәл шикләнү барлыкка килгәндә, менә әле без әйткән халәт барлыкка килә, шикләнү барлыкка килсә, ышанмау барлыкка килә, шулай бит? Әйе, әйе. Димәк, сезгә килгәндә, өмет Чыбык белән килә. Дәваланырга өмет белән кергезсә, чиста күңел белән. Өмет белән килә дә, өметен алып та китә.
Шул чиста күңел белән, өмет белән килгән кешегә ярдәм яхшырак тияме? Сезнең, әллә ансы да сезнегә мөһим түгел? Миңа ансы да бик мөһим түгел. Сезнең үзегезнең юнәлеш, сез бирергә дип карар кыласыз, аңа яхшы. Ул эшләнә инде.
Шул үзе. Кызыклы сөйләшү.
Нинди төшләр керә икән шундый халык табибының төннәрендә. Мин төшне күрәсе килсә күрәм, карыйм, кино шикелле, күрәсе килмәсә туктатам.
Әти-әниләрне күрәсе килә, диләр, менә киткәннәрне якыннан. Мин әти-әниләре күрәсе килгән кешеләрне сеанс вакытында әти-әниләрен залга китерәм, алар белән сөйләштерә алам, мин теге арадашчы. Алар миңа җиңел бирелә торган сораулар ул. Язмыш хәлен беләсе килеп кеше мөрәҗәгать итә, миңа киләчәгемне әйтегез әле дип. Андый кешеләр бик сирәктер, минем кыюлык җитмәс иде. Шулар арасыннан күңелләре кайтып киткән кешеләр күпме? Сез дөресен әйтергә теләгәндә барысына да дөресен әйтәсезме? Яки әллә ул сорый икән, бәлки аның язмышы кыл өстендә шул көннәрдә сез чынлап та өзелеп барган кылны өзеп кайтарсагыз, ул бит инде шуның белән тәмам дигән сүз. Менә монда сез теге бу теманы или минем мөмкинчелекне белмәүне аңлата торган сорау килеп чыкты байме? Мин бит кеше арасыннан, Рафик әфәнде дә. Шуңа күрә теге яктагы халыкның үтенече буенча, килешүе буенча сезгә сораулар биреп, җавапны аларга аларгырын күңелен булдырырлык итеп сездән көтәм инде. Залда берәр кешенең язмышында мәшәкатьле нәрсәләр булырдай булса, мин аны үзем күрәм дә, кешенең гомерен озынайтам. Каршылыкларын алып атырга сәләтле кеше. Әйтегез дигәндә генә, кыл өстенә басып әйтмисезме? Бүген-иртәгә син юк булырга мөмкинсең. Юк, аның ансын бик сирәк вакытта гына әйтәм. Минем бер генә тапкыр булды андый, бер генә дип, берничә мөмкиндер инде. Бер кыз килде миңа монда, әбисен больницага салган, Казаннан. Больницага салгач бит инде өмет көтә ул. Әбисе, ничек, исән-сау чыгамы, ди. Мин аннан сорадым. Мин каты итеп әйтсәм, ризамы син, дидем. Риза, ди, Рафил абый үпкәләмим, ди. Тагын бер кат сорадым, ризамы, дип. Риза, ди, Рафил абый, ди. Ярар, мин әйтәм, риза булса, әбиең ике көннән үлә, дидем. Әбисе икенче көнне үлде, ул кыз миңа шалтыратты. Мин әйтәм, мин сиңа кисәтеп куйдым, үзең кызыксындың, диде. Ул теге андый үлүләрне мин беркайчан да әйтмим аны. Бу просто үзе бик төп чөнгәч инде бу кыз. Һәм шулай булды дамы? Шулай булды инде, үзе шалтыратты аннары, миңа шалтыратты, икенче көн Нәби үлде дип. Мин әйттем ич, мин кисәттем сиңа диде. Мин әйткәч ул ялгыш була алмый. Э, Рафик әфәнде, менә миндә шундый сораулар журналист булачак кызыксыну күбрәк бит инде. Сезнең янга без чынлап та бит инде ниндидер бер мөгъҗизәле нәрсә белән очраштыра торган әйбер дип кердек без дә. Әйе. Башкалар да килгән кеше шулай киләдер, теге авыру булса да кемдер канатланып керә. Мин төрле яклап уйланып утырам, сезнең белән яшәгән тормыш иптәшенә җиңелме, авырмы мондый кеше белән яшәргә? Сез бит бөтен әйберне аның турында белеп торасыз. Ачу килгәнне, качан ачу килергә мөмкин икәнне белеп торасыз. Качан килешмәгәнне күңел белән сезнең ниндидер адымда килешепме, килешмиме, күреп торасыз. Бу менә тормыш эчендәге дөрес сорау буламы? Без менә хәзер киләсе атнада безнең бергә гомер итә башлаганга 40 ел була. Безнең бер тапкыр да семьяда тавыш чыккан юк. И кыз бала бит ул, кыз бала ул сиңа ышанып чыга бит тормышта. Аны гомер буе поддержательрә кирәк, ярдәм итәргә кирәк. Аннары барыбызга да кызыклы сорау, бит инде Вангада Ванга дидек, Ванга турында да, Ванга үзе исән чакта бигүк, Тасвирлап әйттермәделәр, бик үк сөйләтмәделәр. Ә хәзер инде фильмнар төшерәләр. Ә хәзер инде күбрәк сөйлиләр дә кебек инде. Ул менә шулай әйткән булган, теге дәвердә шулай әйткән, нишләп Ванганы тыңламадылар икән, диләр. Кешенең бит, менә мин дә ярым шаяруга да борып җибәрәм, сәләтле кешеләрнең күп вакыт үзенең аңа биргән вакыты үткәннән соң кадерли торган, гомумән безнең җир өстендә шул. Дөрес. Шулай бит?
Дөрес фикер, әйе.
Ә менә шуңа күрә сездән Шундый сорауда ахырзаман дибез, алда безне ниләр көтә дибез, куркыталар, ана 2000 дә ничәнче елны җир убыла, тегеләй булырга мөмкин, фәлән, төгән. Без әле куркмый яши алабызмы үзебезнең җир өстендә, адәм балалары? Ахырзаман дигән әйбергә сез ышанасызмы? Бу турыда сез берәр ни безгә әйтә алмыйсызмы бүген? Туган телне караучылар әле тын да алмыйлар, мин сизеп торам.
Аның хәзер Ванга турында генә аңлатма биреп Әйе. китим инде. Ванганың аның теге көче, ниен кеше гади кеше булгач аның сәләтен белә алмый. Ну, миңа аның сәләтен белү бернәрсә тормый. Ванга нәрсә өчен бик югары дәрәҗәдә күтәрелде? Аны беренче хөкүмәт реклама ясады аңа. Аның аша акча эшләр өчен хөкүмәткә. И ул төш күреп, төсне, төшне Расшифровать итәргә генә өйрәнгән кеше ул исә бүтән нәрсә сыйлган. Сез аңа карата шулай. Аңа карата шулай түгел мин, ул шулай инде ул. Ванга минем көч белән Ванганың көчен чагыштырсак инде, ул миңа минем янында яңа туган бала инде ул.
Ә сез ничек үзегезгә шундый бәя бирә аләсез, менә шундый дәрәҗәдә бәя бирәсез, мин бөтенесен дә булдыра алам дип? Куркыныч түгелме болай яшәргә?
Минем турыда яңадан 100 елдан соң, 1000 елдан соң дальше ул бик Сөйләячәкләрме? каты сөйләячәкләр. Мин Җир шарында менә бу вопрослар буенча, сораулар эш эшләү буенча Җир шарында первое лицо мин. Мин нишләгә, мин ана карынындагы балага кендеге чорналган баланың кендеген читтән торып салдырам. Аны Җир шарында бер кеше яши алмый.
Рәфик әфәнде, менә бар бит инде, мәче очраса, юлга чыкма, кире борылып кер. Шуннан берәр әйбер онлытсаң, кергәч көзгегә кара. Шуннан сишәмбе көнне эш башлама. Шундый сынамышлар, юрамышлар, без дөрес ышанабызмы? Аның өлешчә дөрес ул. Но сишәмбе көнне кеше дөрес Санамый. Мин Менә- сишәмбе көнне Миңа наоборот. бөтен иң- яхшылык сишәмбе көнне. Ул нидә? Вау, молодец, менә бит.
Минем дә шулай. Карагыз әле, менә Ә, Сишәмбе иң әйбәт көн атнаның көне. мин сишәмбе, сәке. сишәмбе көне минем менә үзем генә белән 1 2 3 4 5 язмыштагы хәлиткеч мәсьәләләр минем сишәмбе Әйе. көндә яхшы якка Кеше үзгәргән. просто андый кайбер теге нечкәлекләрне белеп бетерми инде ул. Но монда роль уйный бозык дигән нәрсә. Кешенең гәүдәсен бозык капласа, аның бер эше дә эш була алмый. Бер планы да барып чыкмый тормышта. Рафик әфәнде, менә бөтен бүген куптарылып кына бар да килә алмый. Кемнең нинди сәбәпләре бар сезгә? Шулай бит инде, килә алырга теләк белдергәннәр, үзләре барып юлын таба, ничектер эзли, табалар. Шулай бит. Ә менә ерактан әле әзрәк аңлатмалар кертик әле, ваграк дәрәҗәдә, безгә, безнең өчен вак була ул. Менә Киеренкелек, нерв киеренкелеге, стресслар дибез. Бүгенге вакыт нык тиз чапкан заманда безгә иң мөһиме шушы нерв киеренкелеге комачаулый. Бездә стресслар, көнен-көнгә балалар белән мәш киләбез, гаилә белән мәш киләбез. Түземле булыр өчен, сабыррак булыр өчен Көндәлек тормышта аз-аз гына киңәшләр дә алыйк әле сездән. Нинди булырга кирәк? Нишләтергә үзеңне? Ничек кулга алырга? Капыл килеп бәрелгәндә кайгы нишләргә? Менә шушы әйберләргә бик ачыклык кертеп китәсе килә, шәхсән үзем өчен дә. Мин менә стрессның гәүдәгә зыянын гына кыскача аңлатып бирәм. Безнең тормыштагы стресс, көйсезләнү аркасында без, гади кеше, 30 ел гомерен югалта. Стресс аркасында? Әйе. Бөтен гәүдәне тарата, сәламәтлекне бетерә. Шуның өчен аны әйләнеп узарга тырышырга кирәк, игътибар итмәскә кирәк.
Әгәр килеп бәрелсә, бу ситуациядә очракта дибез инде, ничек үзеңә ярдәм итәр? Андый, менә андый очраклар булса, күп кеше миңа килә, мин ул яктан ярдәм итәм. Менә ир белән талашкан саен Рафик әфәндене эзләп Татарстанга килермибез бит. Шундый очракларда өйдә торганда, Әй, Рафик абый шулай дип әйткән ид, түземлерәк булыйм әле, дигән нәрсә эшләп була? Үзеңә үзең. Аның шуннан торып та ярдәм ала аласың инде, өеңдә ятып та. Минем менә бүгенге көндә минем ярдәмне мине күрмичә алучы алучы кешеләр бик күп алар. Башкортстанга мин туры юл ачып, Рафик абый, без көндә-көндә безне теләк теләп утырам, киеренкелекләребездән, стрессларыбыздан саклап, безнең читтән генә Башкортстанда бик хөрмәт белән шул якка карап торабыз. дигән кебегрәк көч алып кайтып китәсем килә. Менә без хәзер инде танышкач, минем шушы матурлыкны үземнең Башкортстаныма җиткерәсем, ишеттерәсем килә. Чөнки чын-чынында шаяру катыш булса да, җитди мәсьәлә, тормыш ыгы-зыгылы бит. Әлеге вакытта бигрәк тә, килешәсездер минем белән, бик ыгы-зыгылы тормышта яшибез. Бер-беребезгә мөнәсәбәтебез, бер-беребезгә караш, менә Менә яшьләр ипотекалар алалар, кредитларга чумдылар. Нәрсә дип әйтер идегез? Моны мин гади генә әйтәм инде, безнең илне дөрес идарә итмиләр шул гына. Кешене андый хәлдә тотарга ярамый. Безнең 145 миллион кеше бар, шуның 40 миллионы кредитта утыра. Кеше кешегә карап йөгерә, кредит алырга, түләргә мөмкинчелеге юк. Мин монда беренче планга куям, кешене тәрбияләү, детсадтан алып өскә кадәр. Тәбигатьтән
көч алабыз бәләкидән. Мин үзем шулай, мин агачларны кочаклап йөрим, урманнарга барсам, кайсы агачтан нинди, беләм үзем хәтта ничек ярдәм иткәнен, һава, суларыбыз, тәбигатебез, менә Башкортстан, Татарстан яшәгән кешеләр, без беләбез, бертөрлерәк безнең. Халәт, шулай бит инде. Менә шушы табигатьнең нинди көчләренә таянасыз. Табигать үзегезгә дә шуны биргән бит. Табигать биргән бит Рафик әфәндегә шундый көчләр. Монда мин менә бу табигать көченнән файдаланумы или энергия белән гәүдәмне тутыруга мин бик риза түгел. Ни өчен?
Кеше белмичә гәүдәне энергия белән тутырса, хотя бы агачтан ярдәм сорап или любой нәрсәдән сорап инде, кояштанмы, берәр гәүдәнең берәр җирендә пробка булса, Пычрак булса, ул уза алмый. Кеше үзен энергия белән тутыра да хәлсездән дә совсем китеп баруы бар. Бу дөрес эш түгел. Кешенең аңсыз рәвештә энергия белән гәүдәсен тутырырга мин риза түгел. Рафик абый, гел телевизор янында утырып кына энергия тутыра башларлар кеше. Без инде хоть шул яктан файдаланыйк дип табигатькә чыгабыз бит бөтен көч. Менә мин шулай йөрим табигатькә чыгып. Артык мавыгарга ярамый.
Аз күләмдә Аллага табыну, мәсәлән, Аллакаем, коткар мине, менә шушы мине, юлларымны ач, дибез, дөрес, дөрес сүз. Аның аты дөрес ул, но бит сезнең информация тегендә узмый. Менә сез моннан торып инде җитәкчеләргә шалтырата аласызмы?
Рафик әфәндегә әйтсәм, миңа хәзер үк җитәкчеләр белән бәйләнешкә кертә. Юк, югарырак.
Югарырак белән дә. Була алмый.
Була алмый, признавать надо честно, Ходай Тәгалә бит ул югары инстанциябез. Анда аннан түбән. Юк, мин Ходай Тәгаләне әйтмим. Анда түбән. Җитәкчеләр белән бәйләнешкә керүне. Җитәкчеләр дә шулай.
Җитәкчеләр Аларның үзләренең помощниклар бар, шулай аша гына информация алалар. Рафик әфәнде, җитәкчеләр күп мөрәҗәгать итәме? Гомумән, күбесе аның Аллага да ышанмаучылар бар арада. Мин барысын да әйтә алмыйм. Дөресен әйткәндә, бик күп түгел. Бик күп түгел. Алар үзләрен теге артык. Тәкәбер булганга.
Белемле дип саныйлармы инде, или бүтән яктан ярдәм алабыз дип саныйлармы? Мин үзем дә аптырыйм инде. Менә монда миңа килеп инде, мин минутлар эчендә эшли торган эшләрне, кеше азапланып-азапланып больницаларда йөри дә шуннан совсем китеп тә бара. Гади нәрсәне, килеп, менә мине бер сеанска килеп тикшереп карый белми ул. Мин тикшереп карарга мөмкинчелек бирәм кешегә. Ир-ат белән җиңел эшләргәме, хатын-кызга? Миңа без разница.
Мин бит ярты Җир шарына әйләнгән кеше. Менә хәзер, бүген көндә уже мин международный аренага чыгарга әзерләнәм, әкренләп уже халыкара интернет буенча мин кешеләр кабул итә башладым. Менә табигатьтән бик күп энергия алырга ярамый, дигән сүз дә яңгырады бит инде. Үзе кайда ял итергә ярата соң Рафик әфәнде? Безнең миллионлаган кешеләр Җир шары буенча ул күп инде, бик күп кеше диңгезгә кызыга инде. Диңгезгә, тозлы суга, әле монда гына түгел, безнең Оренбургта монда теге Тоз күле? Әйе, Тоз күле бар, анда баралар. Бу дөрес юнәлеш түгел. Ни өчен? Тозлы су, менә бу тирене, защитный слой кожаны разрушает. Аннары анда диңгез һавасы, морской воздух, соленый воздух, тоз белән шикәр комы. Аны бөтен кеше медицинада отрава дип әйтә бит инде. Без анда отрава сулыйбыз, морской воздухны. Кала кояш инде безнең. Кояш белән тоже бик не увлекаться димәм мин. Ни өчен? Кояшта кызынсаң, рак кожи булырга может. Әнә Австралиядә сеанслар биргәндә мин беренче Кире Эрагын кабул иттем. 95 нче елны. Анда медицина кояшта кызынырга рөхсәт бирми халыкка бөтенләй дә. Кешене саклый. Хәзер монда да уже тире раклары килә башлады миңа. Ну, мин аларны дәвалыйм, но хикмәт анда түгел бит. Лучше ватылмаска, чем ремонтлаганчы. Рафик әфәнде, бөтен халык аптырап, төрле-төрле сорауларга җавап эзләп Карый бит инде. Экстрасенслар белән ничек мөнәсәбәт сезнең? Алар бит бөтенләй икенче гамәлдә. Менә телевизион тапшырулар бар хәтта, цикл тапшырулар бар. Әллә кемнең баласы кайчандыр үлгән, шуны эзлиләр һәм шуның табу юлларын биш-алты экстрасенсны бастыралар да, кем җиңә, хәтта бәйге үткәрәләр. Моңа ничек карашыгыз? Мин, ул минем өчен түгел, ул минем өчен түбән дәрәҗә инде.
Ә бит шуны дәүләтчелек күләмендә булган безнең зәңгәр экраннарга да чыгаралар. Ул дөрес юнәлеш түгел инде. Аның белән шөгыльләнүче органнарга.
Алар арасында чын экстрансенслар булырга мөмкинме?
Булырга мөмкин инде, но аларның. Аларда бит тәбигатьтән ниндидер бир. Юк инде, аларны мин үзем белән чагыштыра алмыйм. Алар миңа яңа туган балалар инде. Мин эшләгән эшнең алар бер өлешен дә эшли алмыйлар. Сез үзегезнең ничә ел яшисене беләсезме? Беләм мин кайчан рәсем, и бөтен кешенең секундсын да мин белә алам аны. Ул вопрос түгел миңа, ул гади сораулар. Минем бит мөмкинчелек чиксездер. Кыен түгелме?
Юк, нәрсәсе, мин гади итеп карыйм. Бар әйберне дә белгәч.
Бу бит минем көч түгел бу.
Ходай Тәгалә биргән көч бу. Мин баягына ук биргән сорауга җавап алмадым. Кайда ял итергә ярата? Кавказ. Менә шунда барабыз хәзер диеп әйтсәк, Кавказ. Кавказ. Ни өчен Кавказ?
Ни өчен?
Чиста һава, Бөтен ашаган үсемлекләр дигәндәй, анда маллар ашаганнар да, ит ашасаң да, идеальный чиста. Мин диңгездә, мин диңгездә күп ял иткән кеше. Ну, диңгезгә мин барам нәрсә өчен? Ял итәр өчен түгел, анда теге балык тотарга кызык, шуңар гына барам мин. Сәламәтләнү үзәге, ул төп менә әле әйтелгән фикернең дәвамы дип әйтер идем мин. Әйе, әйе.
Рафик әфәнденең, Иҗат кешесе булсам, мин иҗат лабораториясенә юл алабыз, дип әйтер идем. Ә инде аның күңеле белән аның сәхифә дөньясына, шифалану, дәвалану дөньясына керик дисәк, менә безнең алдагы тапшыруыбызның дәвамында шул тарафларда җәмәгать сәламәтләнү үзәгенә юл алачакбыз, хөрмәтле телевизор караучылар.

Сигез көн аңсыз яткач, тугызынчы көнне врачлардан ярдәм ала алмагач, миңа ярдәм сорап килде. Әтисе. Мин читтән торып эшләргә сәләтле кеше булганлыктан, читтән торып диагностировать иттем. Таптым гаебен, ни өчен бала аңга килә алмаган, врачлар нишләп ярдәм итә алмаган. Врачлар аны Өстәмә теге аппарат нигезендә генә тотып торганнар инде. Аппарат ярдәмендә сулыш биреп кенә тотканнар. Мин әтисенә аның, ул егетнең, чиратсыз микрофонга кереп, миңа мөрәҗәгать итәргә мөмкинчелек бирдем, тыңладым. Ул аңлатты миңа ситуацияне. Бала туганнан сигез көн буе сулый да алмаган, күзләре дә ачылмаган, аңсыз хәлдә яткан, аңга килә алмаган. Әнисен, аның ул вакытта аның или әнисен күчергәннәрме, бала шушы больницада калганмы, мин аларны теге бик төгәл белмим инде, аерганнар әнисен. Мин гаебен таптым да баланың нәрсәдә икәнен, сразу булыштым да әтисен җибәрдем фойега, шалтыратырга больницага. Әтисенә кисәтеп куйдым. Врачлар алар теге андый читтән торып ярдәмгә ышана алмыйлар бит, берничек тә. Мин әйтәм, менә шулай-шулай, мин шуның сеансларда булдым. Дип аңлатырсың врачларга, диде. Ул телефонга төшкәч аңлаткан инде. Ну, врач ышанмаган инде, анысы аңлашыла инде. Барыбер әтисе минем исемне наставить иткәч инде, теге таләп итеп сорагач врачтан, ул палатага кергән. Палатага керсә, бала күзләрен ачып җибәргән и үзе сулыш ала башлаган. Менә бу баланы тугызынчы көнне булгач, без аны девятидневный ребенок дип әйтеп киттек инде үзебезнең тугызынчы көн мин аңар җан биргәч. Ул бүгенге көндә исән әнә, алар хәзер Чаллыда тора. Бу унҗиде нче елны әнә алар миңа монда сеанска килгәннәр, рәхмәт әйтеп килгәннәрие. Баланың бөтен ягыннан да тәртип. Әбисе нең теләге булган инде җегеткә минем исемне бирергә. Мин каршы килмәдем инде. Аннары алар аны әнисе икенче исем бирергә, Гадел исеме бирергә дип сөйләшкән булганнар инде. Ул егетне Рафик Гадел дип йөриләр, исеме. Ну, документта язылган Гадел инде. Мин аңа тоже каршы килмәдем инде. Менә хәзер икенче фотографиягә күчәбез монда. Бу ханым Чоллыдан, Әлфия исемле.

Миңа ул бик җиңел. Мин аны бер сеанста Красная Волчанканы лечь иттем. Бер сеанста. Аның даже кешенең килеп утырса, әйтеп тору да кирәк түге авыруны. Ә врачларга ул лечить итеп булмый торган. Монда тагы монсын да әйтеп китик инде. Монда бер олы опа күренә. Бу Ләйлә опа. Минем сеансларга йөри торган опа инде. Бу апаның бер почкасы туганнан бирле менә мондый кечкенә чикләвек хәтле генә булган. Кечкенә чикләвек хәтле генә булган, бер бөере. Минем сеанслардан соң бөер нормальный хәлгә килгән, үз фуныкциясен үти башлаган. Бу бөтенесе тикшерү узган кешеләр бөтенесе, врачлар да. Менә монда бер фотография безнең тагын, бу унҗиденче елда төшкән. Бер апа кызы белән килгән. Алар тумышы буенча Актаныш районыннан. 94 нче елны Чаллыда минем сеансны алган ул апа. 94-тә бала табып, балалары аның үлә торган булган. Бала алып кайта алмаган. Минем сеанстан соң бала алып кайткан, менә ул баласы монда, кызы, аңар хәзер 24 яшь, ул үзе тормышта инде. Менә шул кызын күрсәтергә дип алып килде ул миңа 17 нче елны. Менә бу фотографиядә безнең Ирек Валиуллин дигән җегет Татарстаннан, Зеленодольский шәһәреннән. Ул миңа килгәндә, аның цирроз печенье, бавыры таралатырые, бавыр рагы дип әйтәбез инде аны. Врачлар тарафыннан ярдәм ала алмагач, дип әйтмичә булмый инде, миңа мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булды. Килгәндә күзләре сап-сары иде. Күзләре сап-сары иде. Мин аның белән залда бер берничә минут эшләдем. Күзләре сразу үз төсен алды залда. Бүген көндә исән-сау яши. Ике елдан артык нормально яши. Әле менә теге атнада гына сеанста булды, хәлләрен сорадым. Сәламәтлек ничек, дип, борчучы органнарың юкмы, дип, Рафыйк абый бөтенесе тәртип, диде. Хәзер монысына күчәбез. Бу җегетнең Рак легких, үпкә рагы, уң як үпкәсен аның алганнар операция юлы белән. И врачлар бүтән ярдәм итеп булмый берничек тә дигәннәр, үзләре әйткәннәр ул җегетнең үзенә. Ул монда килде хәлсез состояниедә, хәле юк иде инде, аны озатып алып килделәр. Миңа мөрәҗәгать иткәч, кеше ышанмаслык эшне булса да, мин аңлатып китәм инде. Алынган үпкә урынына мин кешенең янына бармыйча, читтән торып, үпкә куйдым. Үпкә куйдым да, сразу шул минуттан ул җегеткә хәл кереп китте. Бүген көндә хәзер ул унбер ел яши. Бу фотографиядә безнең Кавказдагы туристлар. 16 нчы елның август ае. Бу фотография безнең Россиядәге иң зур телескоп, Карачаево-Черкесиядәге телескоп бинасы янында төшкән фотография. Монда туристлар арасында менә бу кызга безнең 90 яшь. 90 яшьлек апабыз автобусда үз ходы белән барып, Үз ходы белән автобуста утырып исән-сау әйләнеп кайттылар. Алар көн саен тау суында, безнең тау суыннан төшә торган су инде, территориядә шул бассейнда сәгать алтыдан, алтыдан, иртәнге алтыдан чыгып су коена иде, 90 яшьлек апа. Сәламәтлекләре ныгып, настроениеләре күтәреп, күтәрелеп, әйбәт ял итеп, рәхәтләнеп ял итеп, барган группа бердәм булып, Оешып кайттылар. Рәхәтләнеп ял итеп кайттылар. Күп җирләргә йөреп, ял итеп йөргән кешеләр. Яңадан гел шушында гына киләбез, диләр. Ошаталар бик тә. Менә бу ханым безнең Чувашиядән. Ул ит кискәндә бармагын өзгән, балта белән. Күренеп тора ич. Әйе, бармагын өзгән дә. Заражение китте гәүдәсенә. Врачлар да укол казып карадылар. Мин дә азапландым. Минем сабырлык җитте инде, шуның аркасында бу ханымның ну, сәламәтлеген саклап калдык инде, исән калды. Нәрсә өчен мин ул җәмәгатьтә дәвалау үзәге ачтым? Мин бит гомергә кигән кеше түгел. Миннән башка, мин булмаганда, теләге булган кеше үзенең сәламәтлеген ныгытырга, шунда барып сәламәтлеген алып кайтсын өчен. Бу киләчәккә эшләдем мин аны. Киләчәккә тагын бер сорау җибәрик әле. Яңадан Рафиклар туа аламы җир өстенә? Бу берәү генә.
Аннары киләчәккә дигәндәй, ул урынны мин аны чиксезлеккә хәтле бөтен аның территориясе, дәвалай торган итеп куйдым. Рафик абый, мин хәтта кыюлык алам, оҗмах, тамук бар. Сез моны ничек күрәсез? Миңа киләләр туганнары, әтиләре үлгәннәре. Әйе. Алар, аларны ярдәм сорап киләләр. Әтиләре, нәниләрен, туганнарын тегеннән чыгарып, әйбәт җиргә урнаштыралар. Мин аларны чөя ала торам кеше. Рафик абый, хәтта кызлар кияүгә чыкканда Чыгаргамы, юкмы дип мөрәҗәгать итүчеләр дә булды. Бик күңелгә ятмаганнарын әйтеп җибәргәнем дә булды, чыкма, бәхетсез буласың дип. Менә шундый үзегезгә ни аласыз? Ничек, булдымы чынлап та? Кызлар хәтта сорап киләләрме? Ул күп.
И, гел, гел кабатланып тора. Андый вакытта мин бит совестьны сатмый торган кеше, на совесть эшне эшлим мин. Чиста күңел белән кешегә ярдәм итәсем килә минем. Кеше бит ул беренче адымны кияүгә чыгуны ялгыш дисә, гомер буе азаплана. Ә мин аларга беренче адымны дөрес атларга юнәлеш бирәм.
Шулай ук Рафик әфәнде, ялгызларны кавыштыру очрагы да бар. Минем фотосурәтләрдә күрдем. Ялгыз-ялгыз җәмәгать сәламәтләнү үзәгендә танышкан пар да бар. Анысы да бик горурланып сөйләдегез. Монысы инде бигрәк тә яхшы күренеш. Һәм. Тапшыру ахырына якынлашканда сәламәт булу өчен шулай да табибларга да мөрәҗәгать итмиче, бәлки теләгән кеше генә бит барысына да бара, халык табибларына да мөрәҗәгать итмиче кеше нинди булырга тиеш, Башкортстан тамашачысына әйтеп үтегез әле, Рафик әфәнде. Кешенең беренче тәрбиясе буенча әйбәт тәрбиядә булырга тиеш, чиста күңелле булырга тиеш инде. Теге. Мин булышам дигән кешеләрнең теләсә кайсына йөрисе түгел, ул факт инде. Безнең арада андый теге дөрес юл да булмаган дәвалаучылар да күп. Алар әгәр дә миннән килеп сорасалар, аңар барырга ярыйм юк, мин әйтәм Сезнең аңа сразу.
карашыгыз нинди? Менә ул сүзне әйтәсе килми, мин бик я өнәмим, мин барасым килсә барам, кем беркем дә кыстамый бит, барасым килмәсә бармыйм халык табибларына, һәркем шулай булырга тиеш. Ләкин авызыңны ачып кем турындадыр файдасы тигән-тимәгән Хәтта кыюлык алам, шундый сүз әйтергә, шарлатан, дип бер-берсенә пычрак яудыручылар сезгә карата да булмый калмагандыр. Сездән башка башка халык табиблары, Әй, анда бармагыз, йөрмәгез, ул шундый, фәлән-төгән, мондыйларга каршы карашыгыз ничек? Минем
100 кешедән 99-ы барыбер әйбәт нәтиҗә алып китә. Егерме җиде елдан артык эшлим инде мин бу эш белән. Ярты җир шарын әйләнгән кеше мин. Хәзер бүгенге көндә халыкара интернеттан, бүгенге көндә минем Германиядән немец чыкты инде, Франциядән чыктылар, әтиле, сеңелле, Италиядән. Хәзер Япониядәге 64 яшьлек мужик, больницада ята торган мужик, үлгәнче дип, уже виза ясый монда, минем монда киләсе килә. Мин аны читтән торып дәвалый алсам да. Тегеләрнең бөтенесен читтән торып дәвалый алам мин. Күбесенең монда мине килеп күреп дәваланасалар килә. Мин аларның бөтенесенә ярдәм итәм. Менә шундый кеше белән очраштык бүген. Мин шәхес дип әйтер идем. Шәхес исемен алып болай яулап, ләкин халык табибы исемен бернинди биеклекләр белән дә үлчәп булмый. Кеше үзе генә әйтә, күңелендә. Миңа калса, кычкырып әйтергә кирәкми, бөтенесе исеменнән халык табибы. Син ниндидер ярдәм тапкансың икән, үзең өчен үзең биеклек биргән халык табибы булырга тиештер. Ә инде миңа бүлгән, туган телгә бүлгән вакыты өчен рәхмәт әйтеп, Рафикъ әфәндегә башлап киткәндәге җылы сүзләрен, фикеремнең дәвамын калдырасы килә. Дәва-шифа ак көчләргә күмеп, язмыш карарларын тараттың. Җаным белән, тәнем белән бергә аң дәрәҗәләрен агарттың. Яшәүләрдән ваз кичкән җаннарның кабат кайтарасың тормышка. Аллаһ биргән бөек исемле син, халык табибы син тумыштан. Күзләреңә сыйган Күзләр иңе, күкләр иңе, йөзләреңдә кояш тупсасы, кешелеккә кирәк йөрәк өчен гомерләрең, Рафик әфәнде, озын булсачы.
Рәхмәт. Күбрәк булсын иде. Яктылык таратучылар җир йөзендә. Мин әйтмим, бу тапшыру, бу җылылык, бу матурлык, реклама түгел. Әмма һәрбер кешенең күңеле бездә аз гына күләмдә, Рафик әфәнде кебек күкләр биеклегендә булмаса да,